Insejħilkom illum għandna intervista speċjali. Għandna intervista mal insejħla jiena il-persuna tas-sena, il-persuna li għal dawn l-aħħar xhur kienet tidħol fi djarna u għadha tidħol fi djarna. Il-professur Charmaine Gauci, profs, insellimlek, nilqaf magħna din l-intervista matul dawn l-aħħar ġimgħat rajnik fl-intervisti. Ma llum nixtieq nagħmel din l-intervista miegħek biex insiru nafuk aħjar Min hi l-Professur Charmaine Gauci u nsiru nafu affarijiet oħra apparti mill-coronavirus, suġġett li ilek titkellem fuqu dawn l-aħħar xhur. L-ewwel nett, int minn meta kont żgħira xtaqt li ssir tabiba? Iva, jien minn dejjem bħala karattru tiegħi kienet li nħobb ngħin lil ħaddieħor, naħseb propju rittaw mill-mama tiegħi. U sa minn minn tkun żgħira kont dejjem nkun affaxxinata biex jenza. U anka kif jaħdem il-ġisem tal-bniedem u allura minn hemmhekk imbagħad bdejt inħoss dik il-ħeġġa li għandi propju mmur lejn l-aspett mediku. U kif tiddeskrivi, jiġifieri lilek innifsek, kont kwieta? Jew forsi kont xi ftit imqarqxa? Jien nimmaġinak li kont kwieta ħafna, ma ma nafx. Li, mela, meta kont żgħira kont inkun kwieta, imma fejn xi ħaġa ma naqbilx magħha, kont eh, mill-ewwel nibda nargumenta biex nara isma biex nispjega ruħi iktar u anka il-ħaddieħor biex jekk hemm xi ħaġa ma fimnijiex, importanti li nipprova nifhimha. Ħaġa żgur li qatt ma kont stajt inniżel li ċertu mumenti meta kont żgħira kienu jġeluna nitalmu xi paragrafu bl-amment. Dik għalija nsiba diffiċli ħafna li biex moħħi jiftakar li xi ħaġa nifhimha sew u ninterpreta sew u bqajt ġurnata tal-lum li jiena rrid biex niftakar xi ħaġa rrid nifhimha. Allora dik hemmhekk ċertu meta kont żgħira ġieli kont naqla xi kopi għaliex ma kunx ftakart xi paragrafu eżatti kif suppost. Profs, dit-tweġiba twassalni wkoll għal din għall-mistoqsija li jmiss, jiġifieri inti qed tgħid li l-memorja forsi ma kontx teċċella imma bla dubju li l-korsijiet u anke l-ammont ta' ittri wara ismek li għamilt tul is-snin juri wkoll li m'għandekx kwiet dejjem trid titgħallem fl-istess ħin.
Jina bħala l-memorja tiftakar ħafna, imma nkurit nifima situazzjoni, jom mhix xi ħaġa li inti titgħallimha bħal papagall, dik xi ħaġa li anka jiena bħala wkoll lecturer l-università wkoll li l-istudenti nurjom kif li inti tista' tiftakar. Tiftakar billi inti tifhem is-sitwazzjoni u tista' tirraġuna ġa moħħok. La darba mbagħad tirraġuna u sib spjegazzjoni għal xi ħaġa, dik imbagħad hemmhekk ħatibqa' tiftakar għal omrok kollu. U fejn ħdimt bħala tabiba, ġifieri fiż-żmien minn meta ggradwajt 'il quddiem? Iva.
Jiena ehm, dak iż-żmien eh, bħala sptar kien għadu St. Luke's eh, li ħdimt ħafna ehm, snin f'St. Luke's, diversi speċjalitajiet. Forsi waħda mill-iktar areas li kienet oġbitni jiet meta kont naħdem l-emerġenza. Li hemmhekk inti u dimek ħajidħollok pazjent jista' jkollok pazjent li jkun f'sitwazzjoni li tista' tkun gravi, allora qudiemek inti jkollok deċiżjoni xtiebu. Li inti tagħmel assessment tal-pazjent, tagħmel investigazzjonijiet li għandek bżonn fuq il-pazjent u minn hemmhekk ħad tieħu d-deċiżjoni. Għan jieħdu d-deċiżjoni jew ħanaħdu issa jew inkella ħan nistennew dak il-pazjent kif ħajmur. U dak it-training li kelli propju hemmhekk qed nużah matul anke xogħol tiegħi bħalissa li kwalinkwa sitwazzjoni li nkun faċċjata biha, hemmhekk jien nagħmel risk assessment, niġbor l-informazzjoni kollha li għandi, naqqat it-tim li għandi miegħi li ħajkunu qegħdin jgħinuni biex aħna nkun nistgħu propju naraw x'inhi s-sitwazzjoni u minn hemm tittieħed id-deċiżjoni. Semmejt li, per eżempju, fost l-esperjenzi l-emerġenza, per eżempju, Tirrakkontali forsi esperjenza kiefra jew li baqgħet ittimbrata f'moħħok minn dik l-esperjenza? Iva, jkollok ċertu esperjenzi fejn inti jkollok persuni li jkunu daħlu f'qagħda kritika li inti tagħmel li tista' flimkien ma' tim kollu li jkun qiegħed hemmhekk biex inti tara kif tista' salva l-ħajja ta' dik il-persuna. Tkun kiefra, tkun kiefra meta inti tara li ma rnexxilek xi salva l-ħajja tal-persuna u anka tara dok il-qraba li jkunu qegħdin hemmhekk u jkunu tilfu lil dik il-persuna. Però mbagħad tkun bilanċjata wkoll ma' persuni oħrajn, pazjenti oħrajn li tara qudiemek li literalment bit-trattament li tihom, speċjalment hemmhekk f'sitwazzjoni ta' emerġenza li inti propri tibda tarhom ġejjin għall-aħjar qudiem għajnejk u dik hija tik dik is-sodisfazzjon kbir. Fl-esperjenza tiegħek żgur kellek forsi każijiet fejn ikollok persuna, pazjent li trid tgħidlu isma', fadallek ftit ħajja jew tgħid il-qraba tiegħu isma' ma tantx fadallu. Kemm kienet tkun diffiċli di għalik? Iva, kun diffiċli li inti tħabbar aħbar li ħażina, però tifhem ukoll li ċerti persuni diġà jkunu bdew jippreparaw ruħhom. kunu preparaw ruħhom li anka llum il-ġurnata bil-mezzi ta' informazzjoni li għandna, ħafna nies jibdew jissuspettaw li hemm xi ħaġa li mhijiex is-sod fihom. Allura l-iktar ħaġa importanti meta tkun qed tħabbar dawn l-aħbarijiet ehm, huwa li inti il-persuna ma taqtalux qalbu, ma taqtalux qalbu imma ehm, ittih l-informazzjoni korretta għaliex kulħadd irid jippjana is-sitwazzjoni tiegħu u dejjem inti turih li inti tkun qiegħed miexi miegħu pass pass.
Inti f'din il-kariga issa ilek, forsi ħafna nisa rja b'din il- bil-professur Xarmen Gawċi aktar matul din il-pandemija. Imma, naturalment fil-kariga ilek, għad bsart li ħa twasslek s'hawn din din il-kariga li tkun prattikament household name u l-persuna li bħalissa il fuq fomm kulħadd, jiġi popolari minn kollox.
Jien bażikament eh, fis-saħħa pubblika ili sta snin sħaħ li wara li l-estate dak li għamil bħala specialization jien kont edha profi diġa naħdem ukoll f'unit tal-mart infettiv, għala saħħa pubblika, mbagħad kelli disa' snin direttur tal-Direttura tal-Promozzjoni tas Saħħa Prevenzjoni tal-Mart li hemmhekk diġà kont qiegħda noqrob ħafna mal-pubbliku anka permezzi tal-medja. U issa bħala superintendent ta' saħħa pubblika wkoll bqajt għaddejja b'dak ix-xogħol anka li kien jinvolvi parti minnu fil-medja. Però il-COVID kien hemm bżonnijiet li huma rrid nkun ħafna iktar qrib tal-pubbliku bħala rappreżentant ta' dan it-tim kbir li kien qiegħed jaħdem fuq il-COVID. Ħassejna li f'sitwazzjoni li qatt Malta dan l-aħħar snin ma kienet fiha bħalma qiegħda propju id-dinja kollha, ma kien hemm bżonn li aħna nkunu qrib u nkunu qegħdin ngħaddu l-informazzjoni lill-pubbliku. Il-punt bażiku tagħna huwa li aħna nkunu trasparenti. Allura dawk il-media bulletins ta' kuljum kienu importanti biex aħna l-persuni nkunu qed ninformaw meżaġġ qiegħed jiġri. Imma anka intuhom dak is-sens ta' li inti aħna kif aħna għaddejjin u li aħna qegħdin nieħdu ħsieb is-sitwazzjoni.
Tippreferi issa li int popolari jew qabel meta kont inqas forsi popolari?
Ma tantx tagħmel wis differenza għaliex jien naf li jiena qiegħda hekk biex ngħin lill-pubbliku. Dak huwa xogħli u tiddedika ħajtek għal dan ix-xogħol. U allura jekk inti ħajkollok mixja fitri u jaqfu knies għax jafuk, huma jħossu li inti ehm, isek parti minnhom, jafuk sew, isek literalment oħtom. ħafna nies. U dik dik dak is-sodiflazzjon li inti hemmhekk rġajt ħadd dik l-opportunità biex jekk dawn in-nies għandhom bżonn xi ħaġa, għandhom xi mistoqsija, tkun tista' wkoll tkun tgħinhom ukoll. Imma l-ħajja privata ma tħoss forsi li naqsitlek xi ftit f'da żmien. Iva, inti kull fejn tmur meta tkun f'da ċirkostanzi n-nies ħajarfu, però il-Maltin huma vera nies vera ħelwin. għaliex tara kulħadd li sellimlek, min waqfek, dawn huma kollha nies li jridu l-ġid. U għalija la darba tkun qed tagħmel il-ġid, għalija laqwa li aħna nibqgħu mixjin din sitwazzjoni nibqgħu stabbli. Da fid-dinja ma tistax toġob il-kulħadd u forsi meta kien hemm ġiri kritikawk U rajt forsi l-kummenti. Kont tfittex l-ewwel l-ewwel net kont tara kummenti u meta kont tara jew tisma' forsi lil xi ħadd jikkritikak, kont tweġġa'?
Mela, meta inti jkollok xi kritika fuq ix-xogħol, tajjeb, jien noħodha l-aspett pożittiv ħalli nkun nista' nitgħallem minnu. Jiena nħoss li kulħadd għandu id-dritt li hu jgħid tiegħu l-importanti li ma jweġġawx personalment li hemmhekk ma kellix dak is-sitwazzjoni għaliex in-nies kienu qed jikkritikaw forsi huma ħassew li ċertu affarijiet setgħu jsiru mod ieħor. U dik aħna smajnija għaliex aħna mhux qed ngħidu li għamilna kollox tajjeb imma hemm ċertu affarijiet li nistgħu nitgħallmu anke mill-vuċi tan-nies. Semmejna ħajja privata, hemm xi ħaġa li qabel il-COVID stajt tagħmilha? u llum ma tistax u li tixtieq tista' terġa' tagħmilha.
Mel, qabel il-Covid kelli naqra iktar free time li tkun tista propju per eżempju tqatta iktar ħin mal-familja u anka per eżempju jiena il-relaxation tiegħi hija li mmur xi passiġġata x'imkien fil-kampanja mal-familja għal kwiet infittex. Bħalissa għandi ħafna xogħol anka it-tim kollu, wala sissa għadni marnex ġajċ rroturnajt lura għal dik il-mixja tor-rutina li propju kont nagħmel qabel. Tad-dar il-persuni il-qraba tiegħek, ir-raġel, it-tfal, kif ħaduha? Iva, kienu jinkwetaw?
Iva, huma ħassew ir-responsabilta' MEA ukoll għaliex ovvja li kienu qegħdin isegwu propju xi jkun qed jiġri, però tant ilhom miegħi dawn is-snin kollha li jafu li anka jiena fir-roli differenti li kelli ħafna drabi kelli nieħu ċertu deċiżjonijiet, allura jisom għalihom draw li dawn id-deċiżjonijiet nkun qed noħodhom anka mhux li inti taħodhom deċiżjoni li tkun ta' malajr, imma jafu li dejjem nibbaża id-deċiżjoni wara li nkun arbilt l-informazzjoni kollha u tkun għamilt assessment ta' xini l-aħjar deċiżjoni f'dak il-mument. Jekk ikollokx informazzjoni sigrieta, kont tersaq f'kamra oħra, pereżempju, biex tirrispondi jew titkellem biex ma jisimgħuhiex?
Mela, aħna d-dar jiena bħala tabiba dejjem kelli ikolli telefonati li inti qed titkellem anke ma' pazjenti jew inkella nkun qed naħlu xi każijiet anke allura jisma' fuq it-telefon. Però dawn draw li huma wkoll marbutin bis-sigriet li marbuta jiena bħala professjonista. li jekk huma semgħu xi ħaġa mid-dar, ovvja li dan ħajkun is-sigriet tal-familja. Però ċertu informazzjoni ehm, ġieli pereżempju jisaqsuni kemm għandna każijiet illum nidhom mhux affarijiet. Kienu jippruvaw mela? Iva, kursità telef il kulħadd. Semmejta diġa inti li inti konti promovi ħafna neħdu ħsib saħħitna u semmi l-passiġġati fil-fatt mur passiġġati, mu batem affarijiet oħra li forsi kulħadd jiżgarra speċjalment f'daż-żmien tal-Covid, eżempju l-ħelu. Il-ħelu tħobbu u l-junk food pereżempju tieklu inti? Le, mela, junk food żgur li le. Jiena persuna li bħala ikel nipprova nikol kemm jista' jkun healthy, tajjeb, nimxu ma' regoli, però mbagħad xi naqra żejra ħelu iva. Imma l-importanti jiena nemmen li ikollok bilanċ fl-ikel tiegħek. u li jekk inti tieħu xi ħaġa żejra mhux sa tagħmel ħsara. L-importanti li ma jkunx hemm esagerazzjonijiet. Kif int qajt mar-raġel tiegħek? Ilu, ilu numru ta' snin bar, propju kont ħadni ħanibda l-università Konna iltqajna propju f'disko, propju kien Valentine Day. Kien ilna ħafna ma morru disko bħala ħbib, imma konna ddeċidejna li Valentine Day kien hemm disko organizzat u propju mort dan id-disko insertajt iltqajt ma' raġel qatt ma kont nafu qabel. U minn hemmhekk mill-ewwel bdejna noħorġu flimkien allura mbagħad hemmhekk ehm, propju tlaqt lil sħabi u bdiet imbagħad ħajja ġdida.
U illum il-ġurnata jiddejjaq li int popolari u le? La xejn, literalment u jissapportjani kompletament. Jissapportjani mhux biss bħala dak is-sapport mentalment, imma anka l-iktar bħalissa f'dawn ix-xhur li konna dejjin li kon nidħol tard ħafna d-dar, kont literalment insib kollox lest, isajjar tajjeb ħafna wkoll u anka t-tifel isajru tajjeb ħafna Allura nħossni blessed li mdawra b'familja li tissappurtjani. Tajjeb u healthy. Iva. Fuq il-mużika, dilettanta tagħha wkoll ikolli ngħidlek isma' kanzunetta għal qalbek ħafna, qalb il-Prof Gawċi, x'inhi? Jien nħobb il-mużika tal-80s, tajjeb? Eh, però mhux tajba biex inkanta. Assolutament. Il-klim nkun nafu kollu, ma nqot kwiet. Waħda mill-iktar diski li toġobni, toġobni ħafna il-kantanta Whitney Houston. U waħda mill-iktar songs tagħha, The Greatest Love of All. U nemmen anka fil-klim tagħha għaliex diska tgħidlek The Greatest Love of All hija li tħobb lilek innifsek. Mhijiex selfishness, ħafna nies jaħsbu li dik tfisser selfishness. Mhijiex. L-ewwel ħaġa li trid tagħmel hija li tħobb lilek innifsek l-ewwel nett biex tieħu ħsieb tiegħek innifsek. Dik hija importanti ħafna. Imma la darba inti titgħallem tħobb lilek innifsek u trid il-ġid lilek innifsek, dak titrasferih lil ħaddieħor. Allura barra li Whitney Houston hija waħda mill-iktar kantanti li joġbuni. Din id-diska partikolarment vera toġobni.
Tibża minn xi ħaġa int? L-wirdi. Mela żmienhom issa. Ija, jek nara wordina, nitlaq nidġi.
Gidba l-bżon, dnub
Jien ma nemmenx li qatt għandek tikdeb. Naħseb iżjed hemm ċirkustanzi fejn int ma tkunx tista' tagħti l-informazzjoni kollha. Għaliex ġieli kun hemm sitwazzjonijiet li anke pereżempju waqt il-media briefs, il-ġurnalisti kienu jisaqsuni ċertu mistoqsijiet ma stajtx inkun weġibhom. Avalja ġa moħħi ħajkolli tweġiba għalihom, però jista' jkun li jkun għadu mhux iż-żmien biex inti tgħaddi dik l-informazzjoni. Jiena nemmen li l-informazzjoni għandha tingħada meta tkun propju f'waqta. Għaliex inkella jekk tkun ħarġet prematura ħafna, hemmhekk tista' tagħmel ħafna iktar deni. Allura mhux tikdeb imma inti tgħid dik l-informazzjoni li propju tkun tista' tgħaddi waqt dak il-ħin.
Kieku kellek tmur tieħu kafe li issa jalla jkollok naqra ħin għal kafe jew passiġġata ma' personalità Maltija, min tkun? Eh, jina, nishtiq il-taqqa mi għat naħseb għal maltajna personalment ma Father Hilitaria Ferro. Vera namiraħ, persuna enerġetiku, ħafna ħafna, u koll inqabel ħafna l-karattru tijaj ma tijaw u koll għalix dan barra li huwa assis ġvi għandu prinċipji li huma sodi ħafna. Sam il-bidu ra kif hu imur il-barra minn dak il-xogħol propju tiegħu. naraw kif ben għal Millennium Chapel. Ix-xogħol qed jagħmel bħalissa anka biex jgħin dawk in-nies li propju ġew mill-quta bil-COVID ċirkostanzi differenti. Naraħ qed jaħdem ħafna ma' żgħażagħ li għandhom bżonn l-attenzjoni u anka ma' dawk in-nies li propju huma ta' livell inqas m'għandhomx daqshekk tħul. li propju huma forsi bħalissa qegħdin bla xogħol. Ġifieri eh, jekk insibu ħin u anke kull isib ħin. Nipprovaw. Għaxir ħafna li mmur nieħdu kafe flimkien jew passiġġata. Nipprovaw.
U personalità internazzjonali min kieku?
Jekk inħarsu lejn il-kantanti kien kont nażel Whitney Houston, imma sfortunatament ma għadix magħna. Però kantant oħra li toġobni hija Lady Gaga. Lady Gaga avolja kienet mwielda familja li affluenti u kellha l-opportunitajiet kollha biex tmur skola tajba. Kienet intelligentissima, però irat kif hi propju toħroġ dak it-talenti li kellha anka sfond li, pereżempju waqt li kienet l-iskola, kien hemm ħafna fajli toħra li ma tantx kienu qed jagħmlu l-ġid tal propju kienu qegħdin jaraw li din kienet xi ħaġa differenti minnhom. Allora jiena nemmen ħafna f'dawk in-nies li huma għavol jkunu qalgħu fuq wiċċhom, propju jekk għandhom ħolma jibqgħu għaddejjin bija biex propju dik il-ħolma jkun jistgħu jwettquha. U xi ħaġa oħra ta' meravilja hija kif Lady Gaga qiegħda tissapportja l-saħħa mentali. Ġvi hemmhekk qed naraw personalità li anki għaddiet mis-sitwazzjoni u qiegħda tgħin lil ħaddieħor ukoll. Kieku jkolli ngħidlek ġurnata waħda hekk l-isbaħ ġurnata ta' ħajtek li ma kienet. Meta twilet tifel. L-isbaħ ġurnata li literalment ma rridx norqod. Provajt ma norqodx għaliex wara li jkun ilek tistenna din tarbija u propju tara qoddim wiċċek tara dan il-miraklu, eh, mek hija xi ħaġa vera sabiħa.
U forsi jekk l-inqas ġurnata hekk waħda li tipprova tneħħi mill-memorja.
Meta speċjalment imuċ ħadd, min kont close ħafna man-nanniet tiegħi, u hemmhekk tħossa, tħossa ħafna u literalment niftakar meta għamilt in-nannu kien għadni six form

Kulħadd irid jgħaddi minna, huwa żmien diffiċli, però mbagħad tiftakar li tibqa' tħaddan dak il-memorji sbieħ li kellna. Il-popolarità semmejni aktar kmini ovvjament għandha ċertu prezz u ħafna drabi jkun hemm anke qlajjiet. Inti forsi smajt b'xi qlajja li laqalaw fuqek da żmien Eh, tisma li n-nis meta ikun hemm ħadd li jkun qiegħed fuq il-medja, kultant tingħad kelma u mbagħad titawweġ nafu it-trend kif il-komunikazzjoni minn persuna l-oħra kompletament tinbidel. Nafu li ġraw li iktar ħaġa importanti hija li inti propju tgħid x'inhi l-verità. U nafu li l-ġenituri jinkwetaw ħafna għal uliedhom. Il-ġenituri Kienu qegħdin jinkwetaw għalik? Iva, naħseb li ktar għaliex jibdew jaraw li kollok ħafna ħinijiet twal li qed taħdem u importanti li persuna wkoll jieħu dak il-mistrieħ li għandu bżonn għaliex nafu li inti importanti li tibqa' iffokat fuq is-sitwazzjoni. Meta se tmur holiday biex tistrieħ ftit inti? Irrid nara li s-sitwazzjoni tkun stabbli. Fadal ġifieri, għalissa. Għalissa vera n-numri ta' każijiet huma baxxi, għandna rata ta' trasmissjoni fil-komunità tagħna li hija baxxa, però aħna għadna hekk qegħdin naħdmu biex aħna nkomplu nżommu hekk għaliex dan huwa importanti u li nkomplu naħdmu biex il-poplu Malti jibqa' dixxiplinat. L-ewwel post fejn tmur fejn ħa jkun?
X'imkien għal fil-kampanja għal fil-muntanji fejn ma tismax l-ebda ħoss. Xewqa tiegħek li fadallek f'ħajtek?
L-iktar ħaġa li nixtieq hija li nibda nara li s-saħħa tal-poplu Malti nibqgħu mixjin il qudiem Qegħdin naraw li Vera aħna l-COVID irnexxina nikkontrollawha, però għad għandna ħafna sitwazzjonijiet ta' mart ieħor li aħna rridu nikkontrollaw. Jien qed nara s-saħħa ta' tfal, it-tfal tagħna żgħar li għad għandna ħafna problemi, sfortunatament ħarġu riċerka li bqgħu jgħidu li t-tfal tagħna għandhom problemi li mhumiex jieklu ikel tajjeb, mhumiex jagħmlu attività fiżika biżejjed, rridu naraw l-ambjent li qegħdin jikbru fih, Ejja naħdmu biex flimkien inkun nistgħu intellgħu dan it-tfal tagħna li jaddattaw stil ta' ħajja tajba ħalli aħna nkun nistgħu vera ntellgħuhom tfal li mhux biss ikunu dixxiplanati u jkollhom ehm, xogħol li huwa tajjeb u li jkompli rendi imma li wkoll ikollhom saħħa tajba. Profs Gauci grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, nawguralek għall-kumplament tal-karriera, l-kumplament ta' ħajtek, nawguralek ukoll issa għal ġieħ ir-Repubblika u anke ġieħ is-siġiewi u ħafna anke rikonoxximenti li għaddejjin. Grazzi ħafna talli kont magħna, żgur li se nibqgħu nisimgħuk u nsegwuk ukoll, hux hekk, fadlilna Iva, Iva, hija nibqa' magħkom, però dan rikonixximenti kollha semmejt int Fabian, mhumiex tiegħi, niddedikom lit-tim kollu li ħadem il-frontliners kollha li ħadmu u li ħanibqgħu naħdmu. Hemmhekk ħanibqgħu naħdmu flimkien għal ġid tal-poplu Malti u Għawdxi. Grazzi ħafna, aħna bħala xara bank għandna xi ħaġa żgħira, ġifieri issa meta niltaqgħu anke forsi nerġgħu nistedjuk xi ħaġa żgħira nafu anke il-pożittività tiegħek u li tħobb il-ħajja u anke dak il-messaġġ tiegħek u allura minnilek rikonoxximent żgħir minn għandna, grazzi għal The Think Shop ukoll, grazzi ta' dak kollu li għamilt għalina u anke bħala xarab anke anke li kull darba li anke konna nistidnu kont tiġu anke tinforma lin-nies mill-bidu net anke qabel ma kien hawn l-ewwel każ f'Malta. Grazzi, grazzi. Grazzi t-tim kollu. Prosit.